Akademiýanyň, ýagny Matrix Akademiýanyň näçinji bölümindedi eýbik? Altynjy bölüm diýäýin, geçenki bölüm näme üçin pul ýitirýäň ýaly psihologiýa we stilkalary bardy bir wideody. Indi akademiýa boýunça altynjy wideoýa ýetdik. Altynjy wideo näme bolýar diýipdim. Nädip stilka açylýar, haýsy birža brokerleri saýlamaly, onnoňam ýene bir iki sany zat bardy. Öňem load hasaplamak barada bir haýyşt gelipdi, load-y nädip hasaplap bolýar zat zat diýip. Indi şolara geçeli. Başlaly. Başda aslynda men şu wideony bar-a trading baradaky birinji metriks Marketing birinji wideosyny etmelimi gara. Indi Play Market açýas. Gözleg ýerine ene zat nämede telefonyň ady Apple iPhone ulanýanlar zat edip biler. Nämede? Aý şoň aýratyn bir zat bolýar şuraya Play Market ýaly. Indi Play Marketde de App Store'dymy nämedimi şony açýaňyz, şu taýyk gelýäňiz birinji ýazjak zadyňyz bir broker We başda bir birža saýlaýas. Biržalar Binance, Bybit, ondan bir topar birža bar. Häzir görkezjek olary. Birinji saýlap biljegiňiz ä şu. Indi birža nämä ýaraýar? Başda şuny düşündireýin. Birža biziň pul ýatyrýan ýerimiz. Ýagny pul ýatyrjak bolanda ýa-da pul çykarjak bolanda ulanýan ýerimiz. Broker biziň sdelka açyp ýapjak ýerimiz. Başda şu biržalar bir oturdaýyň kelläňizde. Biram bara men şuny näme üçin birinji wideoda etmedim. Eýýäm köp okuwçym öz özüne şu biržalar brokerleri çözüp eýýäm sdelka açyp başladylar. Tüweleme göz degmesin. Gutlaýan. Baryňyz ösüň. Indi birinji Saýlap biljegiňiz şu. Iň köp ulanylýan, ýöne soňky wagtlarda uruş döwründe altyn düşen wagty käbir götlük eden we bagyşla käbir huýp käbir erbetlik edeni üçin köp adam Binance goýup Bybit-e geçdi. Bybit-em şu. Ynha Bybit şu. Bu-da ikinji saýlap biljegiňiz bir görnüşi. Men munda saklaýanmy? Ýok. Binance-de saklaýanmy? Ýok. Mex-de saklaýan. Şu wagt Max diýip ýazdym welin çykanok. Vpn-den ýaňa çykanok öýtýän. Aý Max diýip ýazsaňyz bir birja çykýar men şonda saklaýan näme üçin? Aý bir sebäbi ýok prost çalt işleýär diýip şony saýlaýan. Sebäbi Binance bilen Bybit bir hili ýuwaş işleýär şo meň kellämi agyrtýar. Ýa-da ondan daşgary OKX bar. Hä ana şu OKX. Şu OKX bilen Max meň ulanýanym maslahat berjegim şular Baý beýt bilen baýnys. Hawa ynamdar hawa has köp görülýä has köp tanalýa eýle beýle hemme ýerdede birinji ýerde şolar çykýa ýöne meniň meň üçin esas zat çaltlyk beýdip köp adam ulanýa diýip maňa gyzykly däl çalt işleýän problema döredenok dämi boldy maňa ýetik şo indi şuny geçirýäňizä geçireňizden soň näme bolýa aýdaýyn. Wideo skaçat etdim bolin. Saýyňa bir zepir. Eý şular ýala gir diýe öň akkauntyňyz bar bolsa login diýäňiz ýa-da akkauntyňyz ýok bolsa birinji gezek açýan bolsaňyz sign up diýäňiz. Ýaşaýan ýa soraýan ýerlerinde şu taýdan Türkmenistan saýlaýaňyz. Create account we biram bar Türkmenistan saýlamak gerek. Eger siziň pasportyňyz ýa-da şu wagt ýaşaýan ýeriňiz meselem Türkiýede zatda ýaşaýan bolsaňyz siziň ID kartyňyz bardyr. Okuw okuwa ýa-da islendik bir zada giden bolsaňyz ID kartyňyz ýa-da bir şu taýda alan islendik bir dokumendiňiz bar bolsa maşyn pra prawa prawa dokument oýle beýle bir dokumendiňiz bar bolsa Şo taýdaky ýurduň zady bilen werfikasiýa geçip bilýäňiz. Imynda şu Türkmenistandaky pasaportyňyz bilen geçme zor mejburyýeti ýok ýagny. Ondan akkaunt açýaňyz, zat etýäňiz, bir akkaunt saýlap ýazýaňyz, zat etýäňiz. Belli bir akkaunt bellensoňam siziň akkaundyňyza bir kod goýberýär. Şeýleräk bir kod. Beýle zatda vpn ulanýan bolsaňyz sizden soraýar şu vpndaky ýaşaýan ýeriňizde siz şo taýda ýaşaýan ulanyjymy ýa-da dälmi diýip. Men United Kingdom-da ýaşamok I'm not United Kingdom diýýän. Onnoň şu taýda birde bir zat çykyp başlaýar näme etmeli. Baý bitarapda gözüňiz bu tarapa seretmesin trading view-a seretmäň bärikde serediň. Indi şu üstde aýda check now diýip dur. Further account action verifikasiýa verifikasiýa bir zat bir zat. Indi siziň sizden verifikasiýa näme üçin isleýär? Siz verifikasiýa etmedikçe akkauntyň size degişlidigini tassyklap bilmeýär. Tassyklap bilmedigi wagtam siziň pul salmagyňyza ýa-da pul çykarmagyňyza we umuman içine puluň girmesine rugsat bermeýär. Sebäbi o ýagdaýda eýýäm barybir akkaunty dogrulap bilýär, eýle-beýle bir zatlar bolup bilýär. Şonuň üçin iň gowusy gel diýýär, werfikasiýaňy et diýýär, ondan arkaýyn pul ýatyr diýýär. Ynha, Trust diýdi, zat diýdi, şular ýaly werifikasiýa etmän şular ýaly pul ýatyrmaga mümkinçilik berýän kaşelýoklar bar. Olara meň pikirim çekýän ynanma. Sebäbi werifikasiýa bolmadyk ýerde ynamam bolmaýar meň gözümde. Maslahatym Werifikasiýa bolýan ýerde ediň. Indi şu taýda näme etýäňiz? Lokasiýany alýaňyz, ýene Türkmenistany saýlaýaňyz. Türkmenistan mejburyýetde zat etmeli. Nirde bir pasport bolar şu wagt, nirde bir soňky zadyňyz nirde bolsa ýa-da niräni bellemek isleýän bolsa şo taýyny belläň. Nädip eliňizde, meselem, Türkiýäniň ýa-da Russiýanyň bir ID karty, bir zady bar bolsa ýa-da driver lisans diýýär şu Dat bolýar. Prawa bolýar. Şo prawaňyz, meselem, diýeli Türkiýede bolup prawa alan bolsaňyz, bir zat bolsa, şoňy görkezseňiz boldy. Indi verify diýýäňiz, saýladyňyz diýeli, pasport diýip. Indi men-ä şu wagt aýdyp biljekkä, bu planşetden-ä muny etmek kyn bolýar. Indi şu taýda sizden näme isleýär? Pasportyňy alýaň, suratyny alýaň, ýöne gowy edip alýaň, beýdip bozuk-mozuk zat bolmaýar, biraň gowy görnüp biljek şekilde alýaň, onnoňam senden şo pasportdaky zatlary ýazmagyňy isleýär. Ýagny adyň, familiýaň, doglan ýylyň, nirde ýaşaýanyň, şo zatlary ýazmagyňy isleýär, doly we dogry ýazmagyňy isleýär, ýöne pasportdaky zatdan ýekeje harp ýalňyş bolsa eýýäm siziň werfikasiýaňyz kabul bolmaýar. Adyňyzy, familiýaňyzy, zadyňyzy ýazanda bir ýalňyşmarsyňyz-a, onnoň Şony ýazyp bolansoň, boldy, werifkasiýaňyz barlanýar. Belli bir wagt aralygynda-da, bir sagat, iki sagat gaty gitse, kabul edilýär. Baý bitdi, ýalňyşmasam, on bäş minutdy. Onnoň, şony edensoň, siziň hasabyňyz, werifkasiýaňyz kabul edilýär we boldy. Ana, şondan soň pul ýatyryp ýa-da pul çykaryp başlap bilýäňiz. Indi biz şuny etdik we bitdi. Näme etmeli? We birem şunam aýdaýyn, werifkasiýa etmek üçin on sekiz ýaşyň üstünde bolmaly, eger on sekiz ýaşyň üstünde däl bolsaňyz we maňana kiçi ýaşly adamlaram ýazýar, kiçi ýaşly adam diýmäýin, on dört, on üç ýaşly kişilerem ýazýar, şeýle-şeýle öwrenmek isleýän zatlar diýip. Siz eger-de Etjek bolsaňyz, Werifikasiýa etjek bolsaňyz zat etmeli bolýaňyz. Ejeňiz, kakaňyz ýa-da on sekiz ýaşyna ýeten islendik bir kişiden haýyşt etmeli bolýaňyz we şeýle-şeýle men şuny pul ýatyryp çykarjak bolýan şeýle-şeýle pasportyňy we ýüzüňi werifikasiýa üçin ulanaýyn, onnoňam şeýle werifikasiýa bolýar, şeýle-şeýle diýip düşünirseňiz, ýagdaýyňyz şeýle-şeýle boldy. Şu islendik bir on sekiz ýaşyň üstündäki adamyň werifikasiýasy soň kabul edilýär. Aýdaýyn diýdim. Indi bu boldy diýeli. Başga mesele näme? Pişigi meselesini çözen soň içine pul ýatyrma zat indi pul ýatyrma gürrüňini aýdyp bereýin. Belli bir zatda pul ýatyryp çykaryp berýän adamlar bar. Ondan şolardan arkaýyn edip bilýäňiz. Muny aýdyp bermek dogrymy dälmi ýutub kanalda bilmedim. Ýöne telegram kanalyma gelseňiz şo taýda kimden salyp çykaryp bolýar şo barada zat bardyr. Ýazgy bady görüp bilersiňiz. Indi Birjany saýdyňyz içine pul okladyňyz pul oklamak üçinem geliň telegram kanala şo taýda näme zat bardyr ondan şo taýdan arkaýyn pul oklap çykaryp bilersiňiz. Indi broker saýlamaly. Brokeri biržadan brokera pul oklap, brokeri MetaTrader-a çatyp bilýäs ýa-da brokeriň içinde işläp bilýäs. Indi XM bar. XM näme üçin özüm görkezýän? Özüm aslynda Exness ulanýan adam. Exness çykarmyka şu taýdan? Özüm aslynda Exness ulanýan adam, ýöne XM-i näme üçin görkezýän? XM-iň içinde şeýle bir sistema bar adamlar. Men başda giren okuwçylarymda-da Men size maslahat berýänim. XM-iň içinde birinjidana ýüz dollara barýan, ýüz dollardan bäş ýüz dollar diýmä ýadyma düşenok, ýöne ýüz dollara barýan diýip ýadyma düşýär, ýüz prosent bonus bar. Ýüz dollar ýatyrsaňyz, iki ýüz bolup girýär. Onuň bäş ýüz dollara barýan elli prosent bonus bar. Bäş ýüz dollar ýatyrsaňyz, Ýedi ýüz elli dollar girýär. Ony oň üstüne o ýüz dollardaky iki ýüz dollar hem goşulýar. Şeýdip şeýdip bonuslar bar. Oň daşyndan iň gowusy siz şuny geçirip akkaunt döredip werifikasiýa edensoň size otuz dollar treýd etme mümkinçiligi berýär. Ýagny demo shot däl zat däl Siziň werifkasiýaňyz üçin otuz dollar bonus berýär. O bonus bilen hem siz eger-de şo bonusy bir zat edip segsen dollary ýetirip bilseňiz, ýagny otuz dollar alyp üstüne elli dollar goşup segsen dollar edip bilseňiz, size göni çekme mümkinçiligi berýär. Şo puly alyp öz biržaňyzy oklap, ondan başga zada geçirip hem ulanyp bilýäňiz ýa-da şo segsen dollary köpeldip hem gidip bilýäňiz. Meselem, bir okuwçym şo otuz dollar alyp ýüz elli, iki ýüz dollar ýetiren ýetiren Ýa, edip bolmajak zatmy? Däl. Şonda başda men ikisem maslahat berýän. Treýdinge ýaňy başlan bolsaňyz, eliňizde-de şu wagt puluňyz bar bolsa ýöne başda bir şu tejribeleriňizi, öwrenen zatlaryňyzy praktika etjek bolsaňyz, ikisem programmasyny açsaňyz, şo taýda otuz dollar bonus alyp, uzadyp bilersiňiz. Men bulaň içinde nädip aýratyn werifikasiýa edilýä, registrasiýa edilýä o zatlary düşündirip durjak ýa iň aňsat zatlar. Bir registrasiýa etmek itiň aňsady, akkaundyňy açýaň, koduňy belleýäň, akkaundyňy ýazýaň, koduňy ýazýaň, boldy. Ýa-da nomuryňy ýazýaň, nomer bilen hem girip bolýa. Onuň werifikasiýasy şu aýdyşym ýaly seniň adyňy, familiýaňy, ony muny soraýa, adresiňi eýle beýle. Şu zatlary ýalňyşsyz şekilde ýazýaňyz, harp ýalňyş daže bolmasyn. Onnoňam pasportyňy görýär, pasportyň bilen deňeýär, onnoňam ýüzüňi barlaýar, ýagny ýüzüňizi selfi şekilde surat almagyňy haýyşt etýär. Edensoňam werifikasiýaňyz bir günüň içinde kabul bolýar ikisem-de. Indi öz ulanýanyň haýsy? Onam görkezeýin. Heý şu men ýazýan zatym näme üçin çykarak. Exness diýip ýazsaňyz çykýan ikinji biržalardan biri. Başgada Amarket diýip bar onnoň FX Pro menä maslahat beremok biderek referal programma diýip satýalar huýp uff ebara agzymdan şu erbet sözler çykýada. Indi şu Exness diýip ýazsaňyz çykýar. Başga-da biržalar bar, bi biržada ol brokerlar bar. Meselem, meselem, meselem şu taýyn çykjak barmyka? Aý menä diňe XM bilen Exness ulanýan we şony ulanmagy maslahat berýän. Beýle biderek ene şular ýaly biderek biderek programmalary ulanmagyňyzy maslahat beremok. Näme üçin ulanýan aýdyp oturmaýyn enbek şem bilýändir. Forex tarapy bolsa bize pokit mokit deň gelmeýär hunýa. Indi Meta Trader 5 bar. Geçirmeli. MetaTrader dört gonýa. MetaTrader bäşe alýaňyz geçirýäňiz. Häzir muny nädip bir broker nädip oňa çatmaly onam görkezjek. Indi AXNS ýa-da XM birini saýladyňyz. XM saýlap başlasaňyz has gowy bolarmyka diýen başda. Has gowy düşünersiňiz. Otuz dollar bonusam. Biržany saýladyk, pul ýatyrdyk, broker saýladyk, brokera skreçat etdik. Indi MetaTrader-a nädip çatmaly? Şular ýalak diýeli XM açdyňyz şu taýda, XM açaňyzda şular ýalak bolýar başda. Indi şeýle zatda gyradaky goşmaga basýaňyz, şu taýdan XM XM diýip gözlenýär, diýmeli näçe wagt bäri gözlemok. Ha çykdylaý. XM diýende çykmady ýöne global diýilýän eken. Basýas. Indi şu taýda standart diýýärä. Standarda basýas. Bu näme? Düzenle basýas başda. Kelläm gitdi şu wagt. Ýatamok näçe wagt bäri beýnim akdy. MetaTrader giriş bilgileri Ine şu taýda Sunyjy diýýä. Sunyjy görüşiňiz ýaly na XM Global Meta bäş ýedi alýas Meta bäş ýedi Meta bäş ýedi Meta bäş ýedi Hä saýlaýas şuny. On ýedini saýlap ýatyra dolboý. Meta bäş ýedini saýladyk giriş. Şu Meta bäş no diýip durany alýas kopýalaýas. Öştaýyk oklaýas. Bular näme? Okladyk. Indi şifre şu MetaTrader we MetaTrader hem bolup şu akkaunt açanyňyzda başda haýsy kody goýan bolsaňyz, ýagny haýsy kod ýazan bolsaňyz, şu taýagam şo kody ýazýaňyz. Giriş diýeniňizden soňra görşüňiz ýaly akkauntyňyz açylýar. Demo hasap çatjak bolsaňyzam şolar ýaly. Gel goşmaga basyp, şu taýdan başda standarta basyp şu demony saýlaýas. Ine standart eýleki demo hasaba geçýär. Şu taýdan hem düzenleýe basýas. MetaTrader giriş bilgileri. Ine şu taýdan hem XM Global Limitedi saýlaýas. Ýene hälki ýaly şu Meta bäş nolu saýlaýaň. Kod ýazýaň, aýtýaň bu lary näme. Kod ýazýaň, boldy. Ine şu wagt demo akaunt açyldy. Indi başda ýagny şu öwrenýänleriňizi praktika etmek boýunça pul bilen ýagny real akaunt bilen bu neme bu meta trader beýle dälda bu näme beýle boldy? Şu meta traderda zat etýäňiz, näme etýäňiz? Ha, siz diýerini analiz etdiňiz-ä. XM-iň özüni analiz etseňiz has gowy bolar. Sebäbi XM broker-da kän deň gelenok. Trading View-daky Muktar bilen meselem şu taýda altyny açaýyn men size. Göni görkezilýär ýaly. Altyn, Gold diýip ýazylýardy öýtýän. Hä, Gold, hawa. Gold saýladym. Aç şu taýdan, grafik. Allahyň belasy ýa. Grafik. Indi seret şu taýdaky baha. Met Trading View-da şu wagt 4151 835. Bärde näçe? 4151 66. Görýäňizmi? Deň gelenok kän. Şular ýalyk bir problema bar şu MetaTrader bilen Trading View arasynda. MetaTrader däl, Exness-da, ýagny meniň öz ulanýan biržamda, brokerymda beýle problema ýok. Ýöne XM-le kän bahalar deň gelmeýär. Şoň üçin analiz etseňiz, Exyns-yň öz içinden analiz ediň. O-da şeýle. Ýöne ana ekrandan ýyldym bölümine gelýäňiz şu taýda. Görnüşiň özündäki hereket bire-bir deň gidýär. Hiç bir gijikme, oýnama, eýle-beýle zat bolmaýar. Ýöne ilkisoňam belli bir mukdarda gijikme, ýagny doňma problemasy döretýäni üçin MetaTrader-iň özi ne deňiz has gowy analiz. Men-ä şeýt diýen. Exness ulanýan bolsaňyz, TradingView-iň özünden analiz etseňizem bolýar. Sebäbi Oanda pariteti deň gelýär. Ýagny TradingView-de altyny, ýagny XAUSD-ni Oanda hökmünde bellän bolsaňyz, deň gelýär bahalar. Ýöne XM bilen göni trading peýi biken deň gelmeýär. Şonuň üçin eger ulanjak bolsaňyz XM-de özüni analiz edip MetaTrader-de sdelka açsaňyz bolýar ýa-da XM-iň özünde açsaňyz bolýar şu taýda alyş satyşdan ýa-da Exness ulanýan bolsaňyzam trading peýiň özünden analiz etseňiz bolýar. Exness-iň hem göni içinde trading peýi bar. Şondan ikisiniň bahasy deň gelýär. Indi şu näme üçin şeýdipdir men şoňa düşünemok. Aýallar

Joe trading view açdyň diýeli hä. Analiziňi etdiň biram maral şu gün şeýleräk bir stelka açdyk gowy take profit berdi. Asyýada. Indi geldiň şu taýdan analiziňi etdiň şular bir aýyraýyn gözüňizi bulaşdyrmasyn. Şu taýda men size bir ýer gözleýin. Pozisiony.

Indi gelýäs. Aý aýtýana şu agzyna syçaýynyň ikisem deň gelenok bahasy deň gelenok. Näme üçin deň gelenok men düşünemok. Indi şu taýda tapaýyn men şuny. Horizontal ray. Belli şu taýyny 4138. Ana görýäňmi wapşe deň gelenok. Bir pip barada bir pip bar. Bir pipem uly rol oýny. Indi şu order blogy belledik şu taýdan. Indi garaşyp biljek zadymyz näme? Grafikanyň şu order blogy gelmesi, ondan gelensoňam şunuň ortaky çyzgysyny geçmän şu taýdan täzeden ýokaryk gitmesi. Birden ters ýagdaýda şunuň ortak çyzgysyny geçdi-de, aşak taraplaýyn şort pozisiýa açmak. Indi edip biljek zadymyz näme şu taýda? Eger şo bolan ýagdaýynda belläp biljek take profit ýerimiz şu bäş minutlikdäki şu taýdaky order blok. Ondan soň stop derejämizem haý niräni saýlap bolar? Niräni saýlap bolar? Niräni saýlap bolar? Aşakdaky order blogyň aşagy. Bir bärde. Hä, bäri. Ine, şu taýynam şeýleräk belläp bolar, long pozisiýa. Edil bärden nime ine ine? Edil şu taýdan bellesek, stopumyz bäri, take profitimiz bäri. Bura el üçlük bir sdelka. Indi, MetaTrader-da şeýle zat bar, limitler bar. Bu ýokarky göni baý seretseňiz göni açyk gitýär ýokaryk aşak tapawudy ýok. Indi şu taýda sagat ýalyk bir zat bar. Şoňa bassaňyz baý limit diýip bir zat çykýar. Ýadana şuňa bassaňyz şu baý limit diýip duran bara. Şuň üstüne bassaňyz sell stop diýýär. Ondan sell stop limit diýýär. Indi baý limiti saýlaýas şu taýdan. Take profit derejäni belleýäs. Nirä belläpdik? 4157, 4157. Hä, şu daýy. Onnoň stobymyzam nirde? Dört müň ýüz ýigrimi dört. Dört müň ýüz ýigrimi dört. Belledik. Indi şu daýda näme diýýär? Sen diýýär, eger-de şu stelkada gazansaň, on dört dollar We on dokuz dollar alty sent gazanýaň diýýär, on dokuz şu take profit ýerine serediň, bir müň dokuz ýüz point diýýär, o-da ýüz togsan pip ýalyk bir zat bolýar, bir zat şoňa meňzeş. Indi on dokuz nokat alty sent gazanýaň diýýär, ýitirseň on dört nokat elli sent ýitirýäň diýýär. Indi şu taýda lot nädip hasaplap bolýar şony bir düşündireýin kelläňizde. MetaTrader-da eliniňizdäki galdyraç mukdaryna görä sdelka açyp bileňiz. Indi eger-de kaldyraçyňyz uly bolsa eliňizdäki pul az bolsa diýeli ýüz dollar puluňyz bar kaldyraçyňyz bira ýüz şo ýüz dollaryňyzy on essemi ýüz esse edip hasap etýär. Aý, garazşyr aýaly, ýagny kaldraçyňyz näçe uly bolsa, şonça uly derejeli lot, lotda sdelka açyp bilýäňiz. Bir lot, iki lot ýaly. Ýöne şo nämä ýetirýär? Gaty uly risk almaňyza ýetirýär we hereket çala siziň tersiňize hereket eden ýagdaýynda, ýagny grafika siziň tersiňize hereket eden ýagdaýynda siz göni eliňizdäki bar pul gitýär, likwidasiýa bolýaňyz. Indi şu taýda biz eger-de şu sdelka nol nol bir däl-de nol nol bäş lot bilen giren bolsadyk, näme diýýär? Sen ýetmiş iki dollar ýitirýäň diýýär, togsan bäş dollar gazanýaň diýýär. Eger-de nol bir lot bilen giren bolsadyk, ýagny nol on diýsek hem bolýar, ýüz togsan dollar gazanýaň, ýüz kyrk bäş dollar ýitirýäň. Indi Lody öz riskyňa görä nädip bellemeli? Diýeli eliňde näçe dollar diýeli. Ýüz dollar puluň bar. Her sdelkada-da men on sany sdelka açjak diýýäň ýüz dollar puluň bilen we on prosentini risk etjek diýýäň, ýagny on dollar. Onda edip biljek zadyň şu. Nol nokat bir lot açýas. Stopuňam ýöneline şuraýak zatda sen eger belli bir mukdar bellän bolsaň myn nol nol birdenä pes lot açyp bolmaýar mikro hasap açmaly bolýar mikro hasaplarem gaty uly derejeli we gaty kiçi derejeli pipsler bilen ýagny gaty kiçi derejeli sdelka açyp bilýäň onnoň şeýle aňsat bolýar aňsat bolýar diýenim nähili sen ýagny zat etdiňä E men bellänim bolmadymy? Ha, sen belli bir ýerde şo ýaly bellediň eýle-beýle, ýagny kiçi derejeli bir hasapda zat açdyň, meselem, baý limit belläýen hälki ýaly. Nirde şol? Şu taýdan bellediň. Take profitiň şu stop näme order blogyň üstüne goýduň. Stobyňam şu dört müň ýüz ýigrimi dördüň üstüne goýduň. Ýa sen on dollar risk etjek bolsaň stobyňy has üstüne çekmeli bolýaň, ýa-da sen mikro hasap açmaly bolýaň aýdyşym ýaly. Mikro hasapda da eýýäm pipsler gaty kiçi derejeli hasaplanýany üçin arkaýyn on dollaryň eýýäm bary elli dollar ýaly kabul etýär mikro hasapda. Şonda mikro hasap açyň. Eger-de başda birinji gezek zat etýän bolsaňyz, birinji gezek pul, kiçi derejeli pul bilen başlaýan bolsaňyz, mikro hasap açmak, ýagny ultra mikro hasap diýilýär, şoňa meňzeş bir zat. Mikro hasap açsaňyz size gowy bolýar. Ondan şony açaňyzda belli bir mukdar az risk edip arkaýyn sdelka açyp ýapyp bilýäňiz. Ýöne eliňizde uly pul bar bolsa arkaýyn elli dollar zat bellemek aňsat jana seret bellär her kärek ýeri buy limit take profit stop loss indi diýeli seň eliňde bäş ýüz dollaryň bar maňada diýýäň men on prosent risk edesim gelýär diýýäň elli dollar aşjak diýýäň onda elli dollar ýitireýin diýýäň onda şu taýda etjegiňem şu nol nokat iki Aýrylmaýar. O näme üçin aýrylar? Indi nol nokat iki, nol nokat üç. E bu başga bolup gitdi. Täzeden belläýin. Ana. Eýýäm load sanyny üýtgetdikçe, ana, Stobyň arkaýyn çek, elli dollar. Boldy. Ine, bira-bir gazanýaň. Sen take profit derejäňi has uly derejä goýup bilersiň imine, ýöne bira-bir gazanmagym erbetde. Bira-birden aşak risk reward meň üçin pes hemişe. Gysgaça şolar ýaly. Arkaýyn öz risk etýän puluňa görä lot sanyňy belleýäň we şoňa görä sdelka açyberýäň. Ine, nol nol ikide näçe bolýar? Otuz üç dollar weli, şeýp-şeýdip hereket ediberýäň. Öz riskiňe görä bir lot sany belleýäň, birem şulaýak ýalňyş bar, her sdelka bir şo bir lot bilen girýän adamlar bar, meselem, nol nol bir, nol nol iki. Meniň etýänim näme, diýeli Ethereum USD-de sdelka açýan bolsam, şoňa görä risk belleýän, ýagny men hemişe riskim belli bir mukdar Ýagny, näçe diýen? Bäş prosent diýäýiň. Bäş prosent risk etýän bolsam, men senem altynda etýän bäş prosent riskim bilen Ethereumda etýän bäş prosent riskim deň gelmeýär. Lot hökmünde deň gelmeýär. Sebäbi Ethereumyň mukdary bilen altynyň mukdary deň gelmeýär ýa-da Bitcoinyň mukdary bilen altynyň mukdary deň gelmeýär. Onnoň şoňa görä sdelka Gireňizde loadyňyzy şoňa görä bellemeli bolýaňyz. Ýogsa şular ýaly problema bolýar. Siz şo bir mukdary risk et, şo bir load bilen girýäňiz we şo bir mukdary risk etmeýäňiz. Meselem, bitkoine siz nol nol nol elli load bilen girýän bolsaňyz, altyna şo bir load bilen girseňiz hem şo bir mukdary risk etmedigiňiz bolýar. Şonuň üçin hem Şular ýaly zatda nähili bolýar? Siz belli bir mukdarda gazanýaňyz, belli bir mukdarda ýitirýäňiz. Ýöne ýitirýän mukdaryňyz eger-de uly lot bolsa, gazanýanyňyz wapşe deň gelmeýär. Şonuň üçin her sdelkada şo bir lot bilen girmek samsyklyk, bura mara bäş müňlükdäki orderbloga degdi, ýüz prosentden aşakdaky baý limitimize degýär şol. Indi,

Trading view nädip ulanmaly? Ony geçenki bölümde öwretdim. Ony öwrenenden öň nädip praktika etmeli? Geçenki wideoda öwretdim. Boldy. Indi indiki wideo näme bolýar? Duýgy we psihologiýa ýörediş barada wideo bolýar. Ýagny men duýgularymy, psihologiýamy, ony muny nädip kontrol edip bilýän, sdelka giremde, çykamda ýaly beýle. Hemme kişä gerek bir wideo. Indi bu wideo şu uzynlykda bolsun. Ýa muny etjegimi 2 gün öň etjekdim aslynda, ýöne köp wagt bolup geç gitdi. Aýtjak zatlarymmy, şu wideolarymy görüp gowy kommentariýa ýazýanlar ýa-da erbet kommentariýa ýazýan, erbet kommentariýa gelenok şu güne çenli ýöne Gowy komentariýa gelýä şeýle şeýle köp goşant goşduň köp zat öwrendim saýaňda şeýle şeýle zatlar diýýäňiz gaty begendirýäňiz köp sag bol aýtmak isleýän siziň ösmegiňiz ýagny siziň maňa sag bol aýtmagyňyza gerek ýok meniň üçin iň uly derejeli sag bol siziň belli bir derejä gelip bilmegiňiz Ýagny gruppada zatdyna öz açýan sdelkalaryny ugratýan adamlar bar, şeýle-şeýle seň saýaňda eden öwrenen analizim bilen etdim analizi take profit boldy zat satyp ugratýarlar welin bir begenýän. Anam meň üçin iň bolsa ol şol Iň uly sag bol Taňryýaka men şonda görýän. Meň üçin beýdip söz aýdyp durmak gerekkä siziň şu wideolardan özüňize bir goşant goşup bilmegiňiz özüňizi ösdürip bilmegiňiz özüňize bir peýda berip bilmegiňiz ana meň üçin iň uly derejeli sag bol Taňryýalkasyn şo göreňiz üçin özüňizi ösdüreňiz üçin özüňize goşant goşanyňyz üçin sag boluň indiki wideoda görüşýänçek sag amana turuň.